Akwaaba ba tech space on XDN Ghana and the biggest news is bard ɛnyɛ BAD, B-A-R-D, bard ɛyɛ newest technology a Google de reba abɛ compete with chat GPT. Sɛ abusua wɔn hitee notification bell icon no a mia no seesei a sɛnea ɛbɛyɛ a time biara yɛbɛ posti wɔ ha no wɔn nsa bɛka anaa wobɛyɛ first person a wobɛba abɛhwɛ yɛ videos a yɛbɛposti wɔ hanom. Mia subscribe button no so na time biara no wo nsa atumi aka yɛ videos nso so. Now yɛnkɔ chatgpt. Meyɛ sure sɛ woate chatgpt na mpo no wosusu sɛ ɛyɛ de ba ade. Ɛyɛ system anaa computer ho nneɛma bi a ɛyɛ Microsoft afande OpenAI na wɔadevelɔpe.

Wɔn nyansa no anaasɛ nyansa no a sister no renya no reyɛ ayɛ sɛ nnipa nyansa a ɛkura no. Enti saa AI system yi a wɔn acreate yi, ɛboa ma wotumi chate bisabusa questions a anka wobɛtumi abusa nnipa no wɔayi ano no, system no tumi yi ano pɛpɛɛpɛ. Na chat GPT reyɛ saa nnyinasoɔ no nyinaa. Ɛno na ama companies afoforɔ a wɔgyina technology mu a wɔgyina mu kɛseɛ pa ara, wɔdi mu tintiman no nso ani abɔ wɔn ho so sɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ntɛm na wɔn nso tumi release ɛyɛ system yi bi na amma wɔn amfɔle short. wɔ technology mu and this is the newest technology koraa nti wo a wonim chat GPT no kɔ Google ne searche chat GPT wobɛhu first link no click so sɛdeɛ meyɛ wɔ machine yi so yi ara pɛpɛɛpɛ na bue account wɔ hɔnom na wobɛtumi a try out ɛyɛ chat GPT system no Question biara a ɛwɔ wo tirim biara no bisa. Kwan a wobɛfa so abisa question no nso na ɛbɛkyerɛ answer a wobɛnya. Mpo nneɛma a wonim, nneɛma a wonim dada, wobisa ho question a, system no bɛtumi aka akyerɛ wo. Yɛwɔ nneɛma bi a system no wɔaprogramme no in such a way sɛ ɛmma wo answer wɔ saa nneɛma no ho, nneɛma a ebia ɛtia company no policies no ɛno ɛyi firim bɛ sɛ na mpo sɛ wo nnim kwan a wo bɛfa so abisa system no yie a wo bɛtumi anya answer biara a wo hwehwɛ and system no ɛgu so ara ɛyɛ dɛn ɛyɛ developing nkakra kakra because nansa yi ara na ɛba mu na ɛba no within a few months chat GPT abɛ gye din yie paa wɔ wiase afa no nyinaa nti Google nso ayɛ alert. And they have this machine learning algorithm ɔmo ankasa use dada which is um ɛyɛ lambda no they are trying to build a system a yɛfrɛ no bard B-A-R-D a within a few weeks or within some months no ɔmo bɛ rolli out na testers ɛyɛ ɔmo a ɔmo sɔ ɛyɛ systems ne softwares no hwɛ na wɔhu sɛ ampa ɛyɛ adwuma sɛnea ɛsɛ anaasɛ even problem bi wɔ ho a, wɔka sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛfa tune software no ansa na aba abɔnten ama obi anya access no. Wɔbenya ɛho akwanya na wɔatry that system of bad no ansa na wɔarolli no out. The bad wouldn't be associated with the Google search engine, that's the information that I have, but ɛbɛyɛ separate and it's also going to act as a chat boat na kyerɛ sɛ wobɛtumi ne no adi nkɔmmɔ sɛdeɛ chat GPT teɛ no ara nti ne nimdeɛ nnanso no na ɛbɛkyerɛ dodoɔ a nkurɔfoɔ bɛ use afa nti be on the highest alert for bad because it's coming on and it's coming to compete Chat GPT. Abusua, nya kwan, nya mmerɛ na sua technology ho nsɛm bebree a ɛrekɔ so wɔ wiase afanyaa nyinaa. Klike subscribe button na hete notification bell icon no na nya alert time biara a yɛbɛ posti. Mma no mpa wo ho, wiase no rekɔ n'anim, mma no nkɔ nso ngya wo. Wubetumi afa ChatGPT anaa Bard yi ho na wode ayɛ nneɛma bebree. Wubetumi afa so de a implemɛnte nneɛma bi a enni hɔ, nneɛma bi a ɛwɔ hɔ. W'adwuma mpo a woyɛ no, ebetumi aboa wo ama amma w'adwuma no wo ho anhenhaw wo. Enti nto technology ntwene seesei a, na woante aseɛ ntɛm a, ɛbɛha wo akyiri. Subscribe ne share ma afoforɔ. Meda wo ase.